Is-Sinodu li sar dan l-aħħar f'Ottubru ta' din is-sena 2018, immexxi mill-Papa Franġisku, Kien jittratta dwar iż-żgħażagħ, il-fidi u d-dixxerniment vokazzjonali. Nistgħu ngħidu illi dan is-Sinodu illi involva ħafna fih l-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ, kemm dawk li kienu preżenti anke b'mezzi oħrajn illi żgħażagħ intervenew u taw il-kontribut tagħhom fil-ħsieb ta' kif żvolġa dan is-Sinodu, nistgħu ngħidu illi kien innovattiv għaliex Fil-mod ta' kif tmexxa dan is-Sinodu, minflok kien hemm dokument li ġie minn fuq u imbagħad tqassam lill-bqija tal-membri tal-Knisja. F'dan il-każ, il-metodoloġija li intużat kienet li ż-żgħażagħ ikkontribwew b'mod jew b'ieħor ħalli juru r-realtà li qed jgħixu u b'dan il-mod il-Knisja setgħet tara r-realtà taż-żgħażagħ kif qed jgħixuha llum u minn hemmhekk tislet konklużjonijiet li jgħinu liż-żgħażagħ biex jiddixxernu, jikbru fil-fidi u anke jagħrfu s-sejħa li Alla qed jagħmlilhom. Meta nħarsu lejn dan is-Sinodu f'mument minnhom isemmi wkoll ir-realtà tal-iskejjel Kattoliċi u l-universitajiet Kattoliċi fejn dan is-Sinodu wera l-importanza ta' dawn l-istituzzjonijiet fid-dinja tal-lum fejn qed iqarrbu l-Knisja, iż-żgħażagħ fl-ambjent tat-tagħlim. B'dan il-mod, f'dawn l-ambjenti tal-iskejjel Kattoliċi u l-Universitajiet Kattoliċi jgħinu liż-żgħażagħ biex jagħrfu iktar is-sehem tal-fidi, jiddixxernu s-sejħa li qed jagħmlilhom Alla, proprju f'dawn l-ambjenti 'l bogħod mill-knejjes tradizzjonali. jew il-postijiet tat-talb. Bħala konklużjonijiet importanti ta' dan is-Sinodu, jidher ċar li l-Papa Franġisku qed jgħinna nagħrfu li l-Knisja għandha tkun waħda li toħroġ l-aspett missjunarju tal-Knisja. U b'dan mhux qed jifhem biss dawk li jħallu l-pajjiżhom u jmorru f'pajjiżi tat-tielet dinja, imma qed jirreferi wkoll għal dawk li jistgħu jibqgħu jgħixu fl-istess pajjiż imma li jkollhom mentalità miftuħa Knisja li tilqa', Knisja li toħroġ tiltaqa' maż-żgħażagħ fir-realtà fejn qed jgħixu u proprju f'dan l-ambjent tal-ħajja ta' kuljum tgħinhom jiddixxernu l-fidi u s-sejħa li Alla qed jagħmlilhom. Aspett ieħor li jirrifletti r-realtà minn fejn ġej il-Papa Franġisku bħala membru tal-Kumpanija ta' Ġesù, Hawnhekk isemmi diversi drabi d-dixxerniment, il-mod kif il-bniedem jieqaf jirrifletti u kif il-Knisja għandha tgħin liż-żgħażagħ tpoġġilhom dawk id-domandi ħalli ż-żgħażagħ stess jaslu huma għal konklużjoni u jikbru fil-fidi. Konklużjoni oħra li nara f'dan is-Sinodu kienet l-aspett ta' akkumpanjament, fejn f'dan is-Sinodu jidher ċar li iktar milli nagħtu risposti lesti liż-żgħażagħ, hemmhekk nakkumpanjaw liż-żgħażagħ fil-mixja tagħhom fir-realtà li qed jgħixu, ħalli jagħrfu s-sbuħija tal-fidi li tagħti sens 'il ħajjithom, u fl-għaqdiet u inizjattivi oħrajn ta' volontarjat li fihom iż-żgħażagħ huma l-protagonisti, hemmhekk jistgħu jiddixxernu u jaslu anke għal xogħol li jgħinhom jirriflettu iktar is-sejħa li Alla qed jagħmlilhom.